L-ewwel nett, din tal-iskejjer. Saqsejna, Mark saqsa lill-Prim Ministru. Inti s-suġġeriment tiegħek huwa li jibqgħu d-dar kemm jista' jkun? Bla dubju ta' xejn, iva. Importanti ħafna. It-tfal, mhux bħalna, tmiss wisq ċekk u jafu x'jagħmlu, tmixxi l-wiċċ tal-bank. Jiġifieri t-tfal iridu jkunu magħna għaliex inkella jekk jibqgħu l-iskejjel dawn, Se jferrxu, jkun hemm wieħed minnhom, isek għandek ġamra u jieħu n-nar. Imma pereżempju jiena dalgħodu ċemplit li mara qaltlex forsi inti tkun taf, qalt li jien għandi t-teacher tagħthom ir-revision għal kull ġurnata u di ma tantx jaf jagħmilha u forsi nlaqqagħhom, inlaqqa' xi tlett itfal u hekk, qaltli dik taħseb Għattieni inti bis-serjetà, għattieni. Le, anke jiena ddejjaqni l-fatt li għandhom revision it-tfal, I mean, dil-fissazzjoni illi, jew pereżempju xi ħadd se jibgħat it-tfal il-privat. Ikunu Dak tajjeb jew? Assolutament.
Ġifieri ma tibgħatuhomx privat. Aħna qed ngħidu, diġà semmejna fl-ewwel programm, il-virus jaqbeż minn persuna għall-oħra, hekk irid da, jirreplika. Allura jekk inti Tqiegħed l-iskola jew tmur il-privat, l-istess ħaġa da se jsib tnejn min-nies li qegħdin iktar viċin minn metru flimkien. Diġà nafu li t-tfal diffiċli biex tikkontrolla l-għemejjel tagħhom, da ma tistax tgħidlu tifel tmiss wiċċek, għax se jmissu. Huwa mbagħad jinfetta l-ħaddieħor u tispiċċa klassi sħiħa. Yvette hija hairdresser, taħdem għal rasha, għandha business. U l-bieraħ, setgħet oħti, imma mhux għalhekk, il-bieraħ bagħtitli messaġġ qalt li jiena għalaqt il-bieb u tlaqt u xejn. Għalaqt il-bieb. Eżatt, għalaqt. Eh.
Għax hekk ħassejt, ħassejt li l-azzjoni ħa jkolli noħodha jiena. Jiġifieri jien xtaqt ħafna li jagħlqu l-iskejjel u sa filgħodu ktibt ukoll fuq Facebook li nixtieq li jagħlqu l-iskejjel. Imma mbagħad ħassejt li anke jien, għax intom qed tgħidu biex noqogħdu metru 'l bogħod. Jien hairdresser ma nistax noqgħod metru 'l bogħod. U rrid noqgħod ninkwieta, bdejt ninkwieta għall-klijenti, jiġu klijenti anzjani, jiġu klijenti pregnant, u bdejt ninkwieta ħafna għax irid irid ikollok rispett, ma jistax ikun naħseb fil-flus, jiena ħa nitlef il-flus, imma trid taħseb f'ħaddieħor. U jkollok nies qed jistennew kollha bil-qiegħda biex jistennew biex tagħti. Imma xi tgħid dik tista'. Imma xi tgħid dik tista'. M'aħniex ngħid għandhom jagħlqu. Jiena naħseb li għandhom jagħlqu, ġifieri. Jekk se żżomm nies wieħed wieħed, tajjeb, fil-ħanut, mhux kulħadd iffullha. Imma kif qed ngħidu, jien biex naqta', jien biex naqtagħlek xagħarek, ah, mhux jien insomma. Irrid immissek, irrid inkun viċin tiegħek. Potenzjalment l-ideali iva li tagħlaq, l-Itali għalqu, tajjeb, iknar ma jistax toqgħod il-bogħod. Pep, naħseb parti mill-problema x'kumbinazzjoni, l-bieraħ kellimni hairdresser ukoll. U da jixtieq jagħlaq, imwerwer u jrid jagħlaq. Però qalli jien nippreferi li jagħlqu l-hairdressers kollha. Għax jekk nagħlaq jien u ħaddieħor jibqa' miftuħ, ħa jibqa' r-riskju. U ovvjament dan ħa jitlef il-klijenti għax minn persuna jmorru għall-oħra. Issa jekk aħna qed naħsbu li jista' jkun li mis-sitwazzjoni ideali, ejja nsejħulha hekk. Jiena nsaqsi domanda aktar minn hekk. F'dal-mument li għandna bżonn nagħmlu xaħarna, jien vera ma nħobbx nagħmlu, imma f'dal-mumenti possibbli hawn min qed, mela jew mhux qed ninkwetaw, jew ma nafx, għax din hi inti trid tmur tagħmel xaħrek. Għalfejn? Qegħdin f'di sitwazzjoni, mhux żejda, li dak mhux se nsaqsik, Dottor Grech, għax inti. Nirranġa jien. Imma. Laqqas inti ġifieri. Imma insomma. Però altru hairdresser kif qed tgħid int li tista' tgħaddi mingħajru, altru dentist illi jista' jkollok servizz essenzjali għax tkunlok darsa qiegħda tuġgħek eċċetera, ukoll. Id-dentisti, pereżempju, jekk inti mhux xi ħaġa daqshekk essenzjali, tista' ttawwal għal ftit perjodu u tmur wara. Però jekk imbagħad ikollok xi ħaġa medika essenzjali jew dentista, imbagħad iva, għal dawn l-emerġenzi, naħseb hemmhekk is-servizzi għandhom jibqgħu għaddejjin. Però s-suġġeriment huwa li jagħlqu, jiġifieri s-suġġeriment, mhix ordni, imma s-suġġeriment huwa li jagħlqu. Iva, jekk inti qed tipprova tnaqqas it-trażmissjoni, aħna nafu li dal-virus, u qed naraw x'ġara l-Ingilterra llum stess, Faqqgħu mit mitej każ f'daqqa waħda. Mela allura ejja nippruvaw fejn mhux essenzjali nagħlqu. Naħseb dik l-opinjoni.